Vatseko exikarhi ta n'wi pfuxela hi nkarhi lowu n'wina hinkwerhu mi nga mindyangwini mu yingisela ka twa xikwembu ka ncenca ka ximono xa maxisana ka ximopa ka maputsu ka xokwe north na le centro ka mosambiki na misava hinkwayo lava hi kumaka ku va va yingisela twa xikwembu kutani hina hosi ya hi pfuna kutani nkarhi va nga dyanga nkarhi hi ta pfula bayibele ya hina ka exoda kusiyana chela hi pfuna hi laha hi nga ta kuma rito hosi ekisoda un versikulo 22 kutani faro a lerisa tiko ra yena hinkwaro a ku evandzisanyana hinkwavo lava nga ta velekiwa va tshukumeteni enambyini Kambe vanhwanyana hinkwavo mi va tshika va hanya. Kutani loko hi kuma a ri tlula Xikwembu haleno, hi kuma leswaku Faro a lerisa tiko, a lerisa a tindhuna ta Gibita leswaku ti dlaya a majaha hinkwawo ya Vaisrayele lava tshamile Gibita. Endhawu leswi endlaka leswaku Faro a lerhisa leswaku a majaha hinkwawo ma nga twala va Gibita ma dlayiwa, i ku Faro a vona leswaku a nkarhi wa ku va a tiko la Israyele ri huma Gibita wu fikile. Hiloko Faro a tiva leswaku a nkarhi wa ku va tiko la Israyele ri huma Gibita wu fikile, Epurinsu a nga lerhisa leswaku a vafana hinkwavo a va fanele va dlayiwa. So loko yi tshwuka henhla, Faro a sungula lerhisa leswaku loko va ha tswala vavasati va Vaheberu, a a fanele ku va a rhumela vapartera kumbe masungakati leswaku ma dlaya vatsongwana hinkwavo. So hi kuma leswi nge, Bibele i ri, Masungukati lawa a ma chava Xikwembu, entamu lomu ko dyiya va dlaya a vana loko va ha tswaliwa. Hiloko Faro a va vutisa a ku, Ha yini ni vona a Vaheberu va ya mahlweni va tswala vana? So a masungukati ma hlamula leswi nge, Egiha, vavasati va Vaheberu va hambane ni Vagibita. Hi ri hi fika hi ha lava a ku va tswarisa hi kuma leswaku a vana va hanya. So hi kuma leswaku a Bibele hlaya leswaku masungelo lawa Xikwembu xi va tlakusile xi va katekisa hikuva a va chava Xikwembu. And leswi faneleke hi swi twisisa a nkarhi lowu hi fanele ku tiva leswi nge. Leswi endlaka leswaku Faro a rhuma leswaku a vana va Vaisraele va dlayiwa i ki Faro wa swi tiva leswaku a nkarhi wa ku a vana va Israele va suka u fikile. Entamu Faro wa swi tiva leswaku Xikwembu para xi humesa tiko a xi tirhisi vavasati Para Xikwembu xi byi humesa tiko, xi tirhisa vavanuna. Eprisu Faro a nga rhumi leswaku vavasati va dlayiwa, a rhuma leswaku ku dlayiwa vavanuna, hikuva wa swi twisisa leswaku nkarhi wa ku vana va Israyele va huma wu fikile. Eprisu hi nkarhi wolowo a nga rhuma leswaku a vana va vanhwanyana va majaha va dlayiwa. Endhawini loko hi languta a nkarhi hi nga ka wona ivi hi languta a nkarhi ku sunguleni ka misava hi kuma leswaku davulosi a nghwale ngopfu davulosi miehleketo ya yena a yi komanga hi nkarhi wun'wana hi nga ehleketa ku davulosi a miehleketo ya yena yi komile mara davulosi a languta a nkarhi hinkwawo Hi ku tala ka minkarhi, Davulosi a tlharihile ku tlula vakhongeri van'wana. Davulosi a tlharihile ku tlula vabixopo van'wana. Davulosi a tiva minkarhi ku tlula vafundhisi, a tiva minkarhi ku tlula vakrisi. Epurisi yena a nkarhi a wu tiva leswaku a nkarhi lowu wu fikile leswaku a tiko la Israyele li kota ku huma Mara hi kuma leswaku Vaisrayele, vanhu lava va na xitshembiso leswaku wa nkarhi wu fikile, a va nga wu tivi, mara Diyavulosi a wu tiva. Entaku Sathana, hikuva yi nga moya, entaku loko Sathana i ri moya, a tirha ngopfu hi politika, Entang para a ta xanisa kereke ya Xikwembu, para a ta xanisa vana va Xikwembu, a nghena ka politika leswaku politika yi ta xanisa a vana va Xikwembu. Epurisi ku va ka vona leswaku a nkarhi wu fikile leswaku vana va Israyele va kota ku huma a ngheni ndzeni ka Faro, leswaku Faro a tlhele a tikisa nawu leswaku vana va vafana hinkwavo va kota ku dlayiwa. Entawini lowu va dlayiwa vafana a va fanele ku va a xitshembiso xi fa. Kambe lexi faneleke ku va yi xi twisisa hileswaku Dabulosi a na matimba ka swilo swo tala, Mara loko a fika ka promesa Xikwembu ku ri kuma, a matimba ya yena a ma fiki ndhawu. Enkarhi hi kuma leswaku majaha ya ku tala ma dlayiwile, purki Sathana a swi tiva leswaku i nkarhi wa ku va Moxe a tswaliwa. I i Moxe loyi a na xitshembiso. Entau lexi nga endla ku va vanhu hinkwavo va dlayiwa, a ku nga laveki vona vanhu hinkwavo lavaya. A ku laveka Moxe endzeni ka timhaka hinkwato. Purki Diavulosi a swi tiva leswaku Moxe loko a tswariwa a a ri para tiko la Israyeli huma aGibita, a a ri para tiko la Israyeli huma ka unghwavani, a a ri para tiko li huma ka ugandzeri, a a ri para tiko li huma ka mabyala, a a ri para tiko ri huma ka timisa, a a ri para tiko ri huma ka thyaka hinkwalo. Entaku Diavulosi a a swi twisisa leswaku tiko la Israyele a li fanekele ku va ri huma Gibita. Enta wa swi tiva Dawulosi leswaku leswi Moxe a nga tswariwa, a tiko a li fanele ku va ri huma. Enta hi mhaka leyi a nga veka nawu leswaku vafana hinkwavo a va fanele ku va va dlayiwa. so hikuva diavolosi nga moya a teka politika a ku va li tirhisa leswaku li ta tikisa nawu ka vakriste li ta tikisa nawu ka vana va xikwembu epurisi hi yena diavolosi a n'winyi wa politika hi yena diavolosi a n'winyi wa mfumo wa misava enta hi kuma leswaku yesu kreste Lokahuma mukuru weni moya we ndzima u yisa malanga, enta hi siku lo munhu wa makume la twa ndlala, enta u davulosi a yile a n'wi ringa, a ku, Loko u ri N'wana wa Xikwembu, u nga cinca maribye ma endla wuswa. Mara Yesu a vula leswi nge, A munhu a nga kalanga hi ntsena hi wuswa, mara hi marito hinkwawo ma humaka non'wini wa Xikwembu. Entanghu suka la na n'wi komba, a ku, Mfumu lowu hinkwawo i wa mina, lowu ni khinsavela ni ta ku nyika wona. So Yesu Kreste a nga lalanga leswaku a mfumu i wa Davuloxi, a swi tivisile leswaku a mfumu i wa Davuloxi. Mara Yesu a te, A swi nge koteki wa ni khinsavela wena, hikusa nambi wa fanela ku khinsavela Xikwembu. Entanghu yi twisisa leswaku a mfumu wa misava hinkwayo. I mfumo wa diavolosi. I ntawu hi yena a fumaka andzeni ka politika, hi yena a fumaka andzeni ka tihosi, hi yena a fumaka aka swilo hinkwaswo. So a hi languteni ku diavolosi loko a lava ku xanisa Vakriste a nghena eka politika a ku va veka nawu leswaku politika li ta tikisela vana va Xikwembu. Manje lexi hi faneleke hi xi twisisa Hileswaku a va lava Xikwembu, nambiloko Diyavulosi a tikisa nawu, a ta dlaya vanhu va ku tala. A va lava Xikwembu, a nge va dlayi. So lexi va lava hi xi twisisa hileswaku loko nyimpi yi humelela Gibita, ya leswaku vafana hinkwavo a va ya majaha hinkwawo a ma fanele ku va ma dlayiwa. A ku nga laveki majaha hinkwavo hikuva a ku laveka munhu loyi a na rito ra Xikwembu. a ku laveka Moxe, hikuva loyi a nga xisembiso a a ri Moxe. Solo mi languta, hi kuma lesaka madya hinkwawo ma dlayiwile, mara Moxe a nga kumiwanga a ku wa dlayiwa. Hi mhaka muni a nga kumiwanga? Hikuva Mose a a lo vitana Xikwembu, hikuva Mose, loko Xikwembu xi n'wi vitana, a ka Eksoda 3 xi, xi ri, Ni ta va na wena, i ni ku tivile na misava yi nga se tumbuluka. Entawini namuntlha, loko hi languta, hi kuma leswaku ka nyimpi, hinkwayo yi nga kona. Vamakwerhu wa mina, hi fanele ku yi twisisa kahle leswaku a nyimpi leyi hi nga na yona namuntlha a hi ya misava, a nyimpi leyi hi nga na yona namuntlha a hi ya swilo swa ku tala, a nyimpi hi nga na yona namuntlha i ya mulomokasi wa Hosi Yesu Kreste, hikuva Sathana wa swi tiva leswaku a nkarhi wa ku Yesu a vuya u le kusuhani. Sathana wa swi tiva leswaku nkarhi wa ku va kereke ya Hosi Yesu Kreste yi susiwa ka misava leyi a le kusuhi wu le kusuhani, hi mhaka leyi endlaka leswaku vana va Xikwembu va kamanyetiwa, hi mhaka leyi endlaka leswaku vana va Xikwembu va nga kumi liberdadi aka misava leyi. Loko hi hi tlhela ndzhaku, a ni vula ku Davulosi a tirha ngopfu politika. Namuntlha loko u languta, i politika leyi manyaka ngopfu leswaku kereke yi nga tshuki yi pfuriwa. I kere, i politika namuntlha leyi kala yi nga laviki leswaku rito ra xikhongelo li twakala. Mas i politika rona lin'we li tshikaka mimovha yi tala hi vanhu. I politika ya yin'we yi tshikaka vanhu va ya tala bazara, mara loko yi nghena ekereke, Ina kerekeni, hi laha mavabyi ma nga ta kumeka kona. Ina kerekeni, a mavabyi ma ta engetelana. Mara mimovheni, a vanhu va tlimbana, a va, a va, va nge ma kumi mavabyi. A bazara, a vanhu va tlimbana, va nge ma kumi mavabyi. Mara loko hi nghena ekereke, Davula u samanyile ni leswi a kereke Xikwembu-nkulukumba Nombodi Kuma Libertadi la ku khongela. Hi mhaka muni a endla leswo? Puriki Davulosi a tiva ngopfu a ku tlula vabixopi vanyingi. Davulosi a tiva ngopfu a ku tlula vafundhisi vanyingi. Davulosi wa wu tiva a nkarhi nga ka wona leswaku se hi le kusuhani ni ku va mhalamhala hi biwa. Diyavulosi wa swi tiva leswaku nkarhi hi nga ka wona hi le kusuhani leswaku n'wana a nga hambula loko a za tekiwa. Diyavulosi wa swi tiva leswaku hi le ka nkarhi a timinete ti nga titsongo eburisaka a kamba mulovokazi leswaku a mulovokazi a nga tshuki a tikombisa. Mara xi fanele ku xi twisisa, a vana va Xikwembu na siku na rin'we va nge gangi va wile, a vana va Xikwembu na siku na rin'we va nge gangi va file. Hi ku kala va nga yi kerekeni, a vana va Xikwembu va gangi va wile hi ku ka va ngheni kereke. Hikusa Bibele yi ri, A mu lo vokazi na Yesu Kreste i nchumu xin'we. Eku ri su misaveni leyi, vanhu vanyingi va ta fa. Eku ri su misaveni leyi, vanhu vanyingi va ta wa. Loko ni vulavula hi rifo, a ni vulavuli rifo la nyama, ni vulavula hi rifo la ximoya. Mara mu lo vokazi wa Xikwembu-Nkulukumba a nge fi. Hi mhaka muni a nge fi? Purki hi yena namuntlha a nga tamela xitshembiso, hi yena namuntlha a nga na Rito, hi yena namuntlha a swi tivaka leswaku a nyimpi hinkwayo leyi a yi lavi misava, a nyimpi hinkwayo leyi a yi lavi hinkwaswu, a nyimpi hinkwayo leyi yi tela ku ta kamanyeta a Mulovokazi wa Xikwembu-Nkulukumba leswaku a Mulovokazi a nga kumi ku tlakuleriwa, mara loko hi languta enkarhini wa Moxe, a vanhu hinkwavo va dlayiwile, mara Moxe, loyi a ri Rito, loyi a ri Rito, la nkarhi luya mara tiko ri humesiwa, a Davulosi a nga mu kumanga a ku va dlayiwa. Hi mhaka muni ke? Ku ri ki Moxe a a fanele ku va hanya leswaku a ta kombisa a matimba ya Xikwembu Mulumba. Hi kuma leswaku majaha hinkwawo va dlayiwile ya Vaheberu, mas Moxe a nga dlayiwanga. Lexi nga endla ku va Moxe a nga dlayiwi i mhaka ku Moxe a a fanekele a ku va manifestara a rito ra Xikwembu a ka nkarhi luya wa wa wa ku va huma a tiko ra Israyele. Entangwini namuntlha hi kuma leswaku Davulosi a khome ngopfu politika, para politica li tshikelela a vana va Xikwembu leswaku vana va Xikwembu va nga ku voni a ku tlakuleriwa leswaku vana va Xikwembu va nga yi kumi arrebatamento. Mara ha swi tiva ku lweyi nga mlovokazi Wa Xikwembu kulukumba a swi nge endleki a tlhelela byaleni hi ku kala a nga yi kerekeni, a N'wana wa Xikwembu a swi nge endleki a tlhelela muhavaninyi hi ku va nga yi kerekeni, a N'wana wa Xikwembu a swi nge endleki a tlhelela timbangini hi ku kala a nga yi kerekeni, a N'wana wa Xikwembu a swi nge tlheleli a ya tsemeta tibangi hi mhaka a nga yi kerekeni, a N'wana wa Xikwembu a nge tlheli a luka mamexa a tipenda, hikuva nga yanga ekerekeni hi mhaka ya munhu ke ku ri ki yena ni rito i nchumu xa xin'we diyavulosi a ta dlaya vanhu va ku tala diyavulosi a ta dlaya vakhongeri diyavulosi a ta dlaya hinkwaswo mara vana va xikwembu a nge va dlayi ku ri ki vona a hi kereke vona i rito ra xikwembu ku ri kumba entangwa loko hi languta hi kuma leswaku diyavulosi a rito ponda ri tsekatseki mara a nga na matimba ya ku va ri dlaya Hi ku ve makamungeni, hikuva loyi kuma leswingeni enkarhini wa Moxe a zamile loko a kuma leswaku a Vaisraeli a ri para va huma Gibita, a ri para va huma ka unghwavani, a ri para va huma ka thyaka hinkwaro, a endle tindlela para dlaya Moxe leswaku tiko ri nga humi, manje a nga swi kotanga. Loko hi languta futsi, hi kuma leswaku tswalweni ka Hosi Yesu Kreste a ku fuma Heroda. Endzhaku loko ku fuma Heroda, ni vulavula kahle ni ka politika ni n'winyi wa n'winyi yoloye Davulosi. Endzhaku loko Heroda a tiva leswaku Yesu a tswaliwile, a hi tiveni kahle leswaku Davulosi a tiva ngopfu a ku tlula vanhu va ku tala. A Vaisraele nkarhi luwa loko va vona Yesu a ku, Mi ni Xikwembu, ndi tele ku ta n'wi chusa, va kuwa hi vutivi. Hina hi tiva Moxe. Vona vana va Israyele loko va vona Yesu, va mitene demona. Loko va vona Yesu, va, va mitene n'wana wa ku tswariwa hi wunghwavani. Mara Devlosi a a swi tiva leswaku Yesu i Xikwembu. Devlosi a a swi tiva leswaku Yesu loko a ta la misaveni, a ta la ku ta chusa tiko. I ncini a nga swi endla? A nghene ka Heroda, a ku, Wena Heroda, veka nawu leswaku a vana hinkwavo, va malembe mambirhi ku ya fika hansi va fona va dlayiwa. A ku laveka mani ke? Vanhu vanyingi va file, mara loyi a laveka a nga fanga. Hi mhaka muni ke na nawu nga si hela? E, Xikwembu xi byele Josefa xi ku, Teka Yesu u famba na yena Gibita u ya tshama na yena. Hi mhaka muni ke ku ri ka a nga fanele ku va a fa? E, ni ta ku Yesu A tshama eGibita ku ta fika laha Heroda a nga fa. Entan'wini ni namuntlha, loko hi languta, hi kuma leswaku Davulosi a le ku tirheni ngopfu hi ku tikisela vana va Xikwembu leswaku vana va Xikwembu va nga tshuki va va na liberdadi la ku gongela, va nga tshuki va na liberdadi la ku vula rito, no mponi va na liberdadi la xikhongelo, no kwet va la liberdade la ku manifestara a va Rito ra Xikwembu. Mara leyi swi tivaka hi leswaku Davulosi a ta xanisa a vakhongeri, Davulosi a ta dlaya a vakhongeri, mara vana va Xikwembu a nge va dlayi, hikuva vana va Xikwembu va la ngati yin'we na Yesu Kreste.

A ka vana va Xikwembu a swi nge endleki wanuna a gorha sayi, a swi nge endleki a thyaka hinkwaro leri Davulosi a rhandzaka ku ri endla. E mfurisi wa makwerhu, a kereke ya Xikwembu-Nkulukumba, a ni vulavuli hi vito, ni vulavula hi swirho swa miri wa Hosi Yesu Kreste, va fanekele ku va nkarhi lowu va wu languta leswaku a hi nkarhi wa ku tlanga, i nkarhi wa ku nonon'hwa lowu Davulosi a tikisaka ngopfu leswaku a mulovokazi a nga tshuki A tikombisa a wu a wu va a a wu kwembula swikwembulumba. I nkarhi lowu Diyavulosi a tikisaka ngopfu leswaku a Mulovokazi a nga tshuki a tikombisa. Mara swi nge endleki. Hi mhaka yini swi nga endleki? Hikuva swilo swa Mulovokazi a swi le handle. A swilo swa Mulovokazi a hi kazaku. Leswi kombaka Mulovokazi a hi thayi. Leswi kombaka Mulovokazi a hi misisi ya naturali. Leswi kombaka Mulovokazi. a hi sitayila ku leha leswi kombaka nkokokazi i swilo swi nga ndzeni, inga moya wo kwetsima entau swilo leswi swi le ndzeni. Davulosi a nga endla hinkwaswo, mara swilo swi nga ndzeni a nge swi kumi. Hi mhaka muni ke? Loko Yesu a tswariwa, a ni vulavula leswi nge a lave ku dlaya Yesu, mara Yesu a nga n'wi kumanga, a n'wi xanisa, a n'wi phyitela. I ncwenga swi endla Davulosi. a teka Yesu a mi veka sirheni, a veka ribye la kuma tonelada leri fanele para li pfaliwa, a ku la veka xikavadori para ku pfaliwa ribye, a veka se wa masocha, a socha rin'wana na rin'wani a ri nyika swibamu swinharhu kumbe ntlhanu wa swibamu para ku rindziwa sirha. Hi mhaka muni ke? Hikuva ku yena a la ku heta planu la Xikwembu-Kulukumba. A swi sukela kwini leswiya? A swi sukela ka politika leswaku masocha a ma rindzi Hosi Yesu Kreste. Pur Hosi Yesu Kreste a ti endla Xikwembu, Hosi Yesu Kreste a ti endla Mukwentsimi. Entamu loko Yesu a lahliwa hi sexta fera, entamu masochwa ma sayineriwa xeke, va ku, Leyi mali leyi, tshamani na yona, lweyi para mu n'wi rindza, a yi para pfuka. Loko ku fika mugina ya namixo, va fona, va ku, Swi endlise ku yini? Va ku, A nga se pfuka, hi mu kotile. A mixo luya, va sayineriwa xeke, va ku, Leyi ni engetelani ku va mu rindza. Hikuva ku ri leswo na ku ri swolonharhu, entewu namadyambu, a hosi yi te, Na languta, i wu endle njhani? Va ku, Ha n'wi rindzile a nga si na pfuka. A va nga swi tivi leswaku Yesu Kreste a a le ntirhweni a ku dzusa vanhu lava va va bohiwile, a a le ku tirheni a ku dzusa vanhu lava tshamile hi ku pfumala nga ta yena. Mara njhe swi nga endleka na vusiku ra Mugqivela kwalaho ku xa Sonto, a Bibele yi ri, a lo kala ku pfuka. Masocha hinkwawo a ma vonanga nchumu, hi mhaka ku ri swi endleka ku ri ka n'wana wa Xikwembu a wu nge n'wi endli nchumu. A ku na munhu na un'we loyi a nga dlayaka Rito, a ku na munhu un'we loyi a nga sivaka Rito. But misava yi endla hinkwaswo a ku sivela vana va Xikwembu va va vanuna va manifestari border politica li endla hinkwaswo li tikisa nawu li ku a yi la ku vona munhu na tamela Bibele a yi la ku vona munhu na ha khongela a yi la ku twa munhu a endla yini hi mhaka muni ke puriki va swi tiva lesaka nkarhi lo i palamula wo kasi a ti lulamisela and ta mundavuloswi hikuva tivaka nkarhi lesaka nkarhi lo i nkarhi wa ku va mula wo kasi a tlakuleriwa A tikisa timhaka, a nga tikisi ka misava, a nga tikisi ka vakhongeri, a tikisa ka mulovokazi, ku ri wa swi tiva leswaku mulovokazi a nge hanyi handleni ka Rito. Eku ri swilo hinkwaswo namuntlha, hinkwaswo misaveni swi pfumeleriwile, para swi nga endleka. Swilo hinkwaswo swi pfumeleriwile, para va nga swi endla vanhu. A mabazala va pfumeleriwile, para va nga tirha. Va pfumeleriwe mabanku. Bara va nga tirha, swibomba swi pfuleriwile, bara vanhu va dzaha va tala, mara kereke namuntlha yi pfariwile. Hi mhaka muni ke? Ku ri ki Davulosi wa swi tiva leswaku loko mulovokazi a ri na liberdadi la ku xumayela, loko mulovokazi a ri na liberdadi la ku profeta, after all loko mulovokazi a ri na liberdadi la ku yimbelela, ku na swilo swi humelelaka ePorisakama. Mara ni vula leswi nge, a swilo swa mulovokazi, A si le handle, a swilo swa mulovo kasi a hi swa nyama, a swilo swa mulovo kasi swi le ndzeni. Entan'wini loko swilo swi le ndzeni, nambiloko Davulosi a kama, a ta kama nyama, mara loko a kama, ku na swilo swi nga ta huma. A hi languteni leswi nge hi nkarhi wun'wanyani body ya hina swi nga lani, hi nge hi tiva ku a ku kandzela, to body ya hina swi nga lani. a swi yela Lucia loko swi nga se na kandziwa a swi nuhweli loko swi nga se na kandziwa a swi endli nchumu mara munhu nkarhi wun'wanyani loko sa la ku swi teka a xi teka swi yela Lucia a sungula ku va xikandza ingiwa xi hlupha mara nkarhi wa xikandzaka i nkarhi wa xi nga ta humesa lexi nga ndzeni lexi loko swi chukuka a swi voneki mara nkarhi wa xikandzaka I nkarhi u nga ta humesaka a swilo swa xona hi laha un'wana na un'wanyana loko a hundza hi ndlela a nga ta twa leswaku laha ku na nchumu xi hluphiwaka. Mara xi nyalani a nkarhi wo xi hluphaka i nkarhi wo xi nyika matimba leswaku xi nun'hwela. Nkarhi wo xi baka i nkarhi wo xi nyika matimba para xi nun'hwela. Hi leswi nga endleka na Yesu Kreste. Loko Davulosi a teka Yesu Kreste, A n'wi a n'wi ba loko a teka dawu, dawulosi a teka Yesu Kreste, a teka xisepu lexi a xi na marhambu, a teka xisepu lexi xi vekiwe tinsimbi, a ba Yesu Kreste, a hahlula nyama, a ba Yesu Kreste, a hahlula nyama. A nga wo swi kota, mara a nga swi tivi swa ku leswi nga ndzeni a swi le ku humeleleni, swilo leswo swi nga swi nga ndzeni a swi le ku tikombiseni. Hi mhaka muni ke? Ku ri loko siku ra vunharhu Maria Magdalena a ya fika sireni, a munhu loyi siku rin'wanyani a nga biwa a hluviwa nyama, munhu loyi siku rin'wanyani a nga tshwitseriwa. Loko Maria Magdalena a cuvuka ni mahlo ya yena, a nga gwenta ku cuvuka kambirhi. Hi mhaka muni ke? Ku ri ka swilo leswi a swi le ndzeni swi sungule ku va swi tikombekisa. Entangwini namuntlha, endzeni ka mulovokazi, Ku na moya wo ntsima andzeni ka muloko kasi ku na swilo swa hombe loko Davulosi a sungula ku kamanyeta. Leswi nga ta huma aka muloko kasi i swilo swa kahle. Leswi nga ta huma ka muloko kasi i swilo leswi swi kombisaka a ku rhandza ka Xikwembu-Nkulukumba. Entama-makwerhu, hi fanele ku va hi languta leswaku a nyimpi yi nga ka yona a hi ya misava hinkwayo. A nyimpi yi nga ka yona yi tela ntsena a vana va Xikwembu-Nkulukumba. So hi fanele ku etlariha hi tiva leswi nge hi hi le hi hanya ka nkarhi wa njhani, hi hanya nkarhi wa mahisa kwini, purki dyablosi wa swi tiva leswaku ka misava leyi nambi loko kereke bolile mara ndzeni ka vona ku na vana va Xikwembu kumbe ta hosi ya matimba hi pfuna a hi tshame hosi hi kensile hosi ya tivi hi pfuna ri ri nga fikela hosi ri mu aka ri mu pfuna Xikwembu na tintswalo hi khongela hinkwaswo hi vito ra Yesu Kreste.